He aha te waiata Wīwī Nāti e tino kaingākau ana ki a koe? Ah, whā, roto i te katoa. Oh, te katoa. um, uh... Mō koe tau e ta. Um, mm.
ko whakarua te kohanga, ko ue pohatu te whare. Ko te waiata nei i titongia e E Aunty Tuhimoana i te wā i te mahi mātou i te i te kohanga o Whakarua. Toro noa.
Toro noa. Yeah.
Aku ringa. You know. But mā, ngāwari noa iho ngā kupu. Tōtika ki te kaupapa. Ko Kata Kataia te pouhaki, he whakamauhara ki ngā hōia o te pakanga. Tērā momo waiata engari ko āhua warewaretia e au. Engari nāku i pururunga rīpene mō te kura o Hiruhārama. Ngā waiata
i titoa hei kaupare he kupu akiaki i te iwi kia kaupare i te hunga taiohi ki ngā whakawainga o te wā. Pēnei te kauparetia atu te kino, ngāwari noa iho te whakarongo ki ngā kupu hei. Kei roto i ngā waiata ngā rerenga kōrero te reo a o tātou mātua tīpu. Nā reira e kī nei au, e kaingākau au ki ngā waiata katoa. Te mātauranga o te Pākehā, he mea whakatō hei tinanatanga mō wai rā, mō Hātana ei. Ngāwari, kia tūpato oi, ngā whakawai kia kaha rā, ērā momo. Tērā pea kaingākau ana au ki ngā haka pōhiri, nā te mea koirā ngā Ngā taonga i akongia e mātou i te tuatahi ko ngā haka pōhiri, nō wai te motukā, te orungatū, hau kiwi, hau weka, ērā. Ko taku manawa, ko tērā taku tino kaingākau, ā, nō te mea e kōrero ana te, mō tō tātou maunga me tō tātou iwi, ā, me ngā mea o tātou kei te noho ki te kāinga e tino kaingākau, me te reka o te rangi, me te pai o nā kupu te māmā. E tū tautoko noa. Ā, ko taku whakamārama mō tērā, hāngai tonu ngā kupu o taua waiata ki ngā āhuatanga o tēnei rā tonu. Ā, kua ngaro ngā morehu e tū mokemoke ana, ā, ka tae ki te wā ka tū mokemoke ko au. ā, engari ko te tūmanako, ā, me manaaki ngā tamariki, ko rātou ngā rangatira hei āpōpō. He tohunga ngā kaitito o Ngāti Porou o te tito waiata. Ētahi e roa, ētahi e poto, engari He aha i tohunga ai? Nō te mea kei te whakaputa rātou i ō rātou whakaaro i runga i te ia, i runga i te tatangi o te rōreka o tō tātou reo.
Te tino toa o ngā kaitito waiata nō Ngāti Porou. Hēnare Waitoa.
Taku tipuna, ko Pāpā Henare Waitoa o Rongonui i roto i te rū o Waiapu me Rao, waiho te wā kāinga, kawakawa mai tawhiti. Henare Waitoa tētahi o ngā tino tāngata mō te tito waiata, engari i reira noa Tuinengawe rāua ko Ngoingoi Pewhairangi rātou mā. Tae atu anō ki a Ngoi i haramai i muri i a tana kōkā i a Tuini, a Ngoingoi. Kaue wareware nā, nā Ngoi Pewhairangi i, i tuhituhi te waiata, ā, i riro ai i a, i a Dalvanius ki te mau ki te nama kotahi i roto i Aotearoa. Engari ko taua waiata i, i, i tīmata mai i Tokomaru. Ki au, ā, ko Tuini Ngāwai. He tipu a Tuini mō te tito waiata. Nā tōna kaha ki te tito waiata e pā ana ki te aroha, ki ngā kaupapa a te kotahitanga, te hāhi, ā, ki roto i ngā mahi a te pakanga, ā, ko ia taku tūrehu. He ka neke atu i te whitu tekau tau te titonga i ana waiata engari kei te waiata tonutia aua waiata i tēnei wā. Pai au te kī kōhine, Pōnika? Āe.
Ko ngā waiata pai ki a au, nā, ngā waiata o mātou o Hiru Hārama, nā, nēnei Tuhimoana Ngārimu, Floyd, ā, nā, Nohoroa Waimotu, Koina ngā mea kaha ka waiatatia e mātou i Hiruhārama, nā nehe, nā Arnold Reedy. Aunty Tuhimoana Ngārimu. Nā, ko ōna waiata e pā katoa ana ki te hāhi, ki te aroha, ki ngā tamariki nohinohi ki ngā hui i whakahaeretia i roto o Ngāti Porou hoki. Kuia tino rongonui kia awa ko ko tērā o ngā kōkā Tuhimoana Ngārimu. Ka taka mai ki te reanga o ōku mātua, ā, koina, ko te, ko te momo pēnei i a Kuini Moeho Reedy, taua, nēni Kuini, ā, te tito waiata, ētahi he āhua tū, tūrehu nei ā, ētahi engari ka tino whakaaro koe ki ngā, ki ngā kupu o ērā waiata. Tētahi atu ko te hāpuku karaka, te ātaahua o te reo me te ngāwari o te reo i roto i ana waiata. Ka taka mai ki tēnei rā ko ngā mea pēnei, ahakoa ko ia te kaiwhakaako matua o te kapa haka o Te Whānau-a-Puni engari ko Rikirangi Gage. Ka tahi tāngata paku whāwhā atu ki a ia, paku tata atu ki tēnā tāngata, ki a, ki a au nei.
He aha ngā āhuatanga e eke ai te titonga waiata hei waiata pūmau, hei, mō Ngāti Porou? Oh, kei, kei roto i te rerenga kōrero, kei roto i ngā kaupapa. Ko ngā rangi māmā ngā waiata pai. Me reka ki te taringa, ki te kore reka o kare mo te waiata. Me ngāwari,
me reka. Koinā. Ki te, ki te mārama te kupu, ki te ngāwari te kupu, ka puta te waiata.
Ahakoa e hē te, e hē te roa e waiata ana, e hē te pakeke o ngā, o ngā waiata, ka taea e tēnā rēanga, tēnā rēanga te kawe i roto i ngā tau kei mua i a rātou. Me, me ū tonu ki ngā, ngā kaupapa pārekareka o te Wīwī Nāti, nē. ā, ngā kōrero mō ngā tīpuna, mō te mana motuhake o Ngāti Porou, Te Wīwī Nāti, nō Porourangi, ērā, ērā waiata, ā, koina e, e ora ai ērā waiata ki roto i te āke ake. Koia te take pea i, i rongonui ai ērā, um, waiata a, a, a Nēni Tuini, a Nēni, a Ngoi, a Aunty Kuini, ā, ko Ānaru, mm, ā, ko Hinepōnika, ā, Hirini Melbourne, taku tino kaingākau, tipu mai au me ngā waiata a Hirini Melbourne. Pēnei au, ko mātou anake ngā kaiwaiata o ana waiata. Hakoa nō Tūhoe a, a Hirini, Ā, kite atu au i a ia i runga i te pouaka whakaata e wai ana, e waiata ana i wana waiata, ahakoa, um, ehara i te mea he mohi au ki te kōrero Māori, um, mārama katoa au ki ngā kupu. Ko te, tētahi o ngā ingredients matua mō tētahi waiata pai, He waiata ruarua nei ngā kaupapa hohonu kei roto. Kaua e tō mai i tēnā kaupapa hohonu, tēnā kaupapa hohonu, kia whā, kia rima, kia ono pea ngā kaupapa ka whakatōpūhia mai ki te waiata kotahi. Kia kotahi te kaupapa matua, kia ngāwari te reo o roto, ē, kia ngāwari hoki te rangi e mau pai ai ki te hunga whakarongo, ki te hunga waiata. Mēnā ka whakarongo koe ki ngā waiata, ā, he, he kōrero kei roto. E, Wīwī Nāti tētahi o rātou, kōrero ana mō ngā, mō ngā, mō te Wīwī Nāti e haere ana ki te pakanga, ka peka mai rā ki te marae. He tino kōrero kei roto i tēnā, nā te mea, rātou mā, ētahi o rātou, peke mai ki te marae, kore rawa i hoki mai. Kei whenua kē e takoto ana. Koinā rā te teo, tēnei te teo, ngā tino waiata o Ngāti Porou. Koinā ngā momo waiata e mau ana i roto i te māhuna. He pēhea ngā titonga waiata o ēnei rā ki ō whakaaro? He pai tonu?
Ahh. Ētahi tino pai, ko ētahi kore take rawa atu. Āe, he pai tonu ki a au. Umm. Umm, kei te kaitito te tikanga. Mēnā pai au ki te kaitito a Walker Pai tō titonga ki a au.
Ngā waiata ka rongohia ki runga i te ātamira o te tamararo, ā, he ātaahua ērā kaupapa, āe, he pai noa, he pai noa. Mēnā i āhei au te whakarāpopo i tō rerenga kotahi ki ngā kupu e rua, ana, e noho koe. Iti te kupu, nui te kōrero. Koirau hoki te mate me mehemea kāre koe i rongo i ngā kupu mai te tīmatanga, te rārangi tuatahi, mehemea kāre koe i rongo, ko ngaro te kaupapa. Ētahi o ngā mea ka paraingia i runga i te reo irirangi, nā ngā kaitito nāianei o te motuka kē mai o te kawa, pai kē atu, whakamahia tia tērā o ngā kīwaha, natia te kake o tērā. Kua tae rātou, kua try rātou te tuhi, tuhinga roa i roto i te waiata. Ngaro ana te tangata i te whaiwhai haere i ētahi o ngā kaupapa me ētahi o ngā kupu. Ngā tēma, tēma kai i rātou atu, atu, hei te mea, oh, look, me ka tāwhiwhi katoa, ka hōhā katoa aku, au te whakarongo atu, kua takeo, Ko Takeo, i te mea koina e whakapaetia ana te tohungatanga ki te tuhi i te waiata mehemea he hōhonu katoa ngā kupu mehemea koina e, ko te mea o nāianei, ko te tuhinga waiata, ko te whakapaea te kaitito mehemea ka taea e ia te whakararuraru i te hunga whakarongo, ā, e tāwhiwhi katoa ngā whakaaro o te hunga whakarongo kua tutuki pai ia i ngā mahi. Kāo. Ko te mea o te waiata ko te kawe i te kaupapa e mau ai te kaiwhakarongo. Ki te kore e mau ai te kaiwhakarongo, mō te aha tō waiata? Mō, kia maranga ake tō kauā e taea e koe te kī, ika nāku tēnā waiata i tito, mō kei te pai kā tētahi tāngata i te waiata, i tō waiata. Ki te whakarongo koe ki ētahi waiata o Ngāti Porou, ē, ka tikina atu tērā o ngā waiata a tō tāua tīpuna a Mate Huatahi. Ā, he iwi, he maunga. Tēnā mō tēnā, mōku, mō tātou katoa. I roto i te ngāwaritanga o, o ērā kupu, o tēnā o ngā rerenga, ka kite koe he ngāwari ngā, ā, ngā kupu, engari he hohonu te kaupapa, kāre i tō mai e ia a Auao me kore o tātou mō te Tiriti ināianei i roto i te whiti tuarua, ā, te whiti tuatoru, ā, ka tō mai i te Atua, ā, te whiti tuarima ka tō mai ngā mate huhua o te rā, you know,

Ā, pērā, pērā, ū. Mō ngā waiata rongonui o Ngāti Porou, he aha ētahi o ngā tino hapa ka kaha rāngona, ka kaha kitea rānei? Ko te hē i te tū i te kupu pā, pā, p-a-h. Koina kē, koina kē, koina, koina kē i whaka, i kōrerotia mai ki au, pā spelled p-a-h. Āe, āe. Ehara ko te p, ā. Ko te. i me te e. Hoatu, tērā, ko, ko ngā i, i me te ki. I, i me te ki. Te mea i kaha whakatikangia ahau e taku māma mō te, mō aku i me ngā ki. Te a,
me te o. Kaua ko te e pā ana, engari mō te. Ah, ia, kaua ko te e pā ana, engari ko te mō te, āe. i ērā tū mō ngā mea iti nei, koira ngā kupu. Ka whai atu te e i te ngia. Ko te whakamahi ngā kupu o iwi kē. Oh, ka rawa atu. Ka, ka whakamahi noa nā runga i te, i te reka o te, o te, o te tangi ki te taringa, engari e, ehara nō, nō tēnei iwi. And ētahi wā ka whakarongo koe, oh, kāre te tika te, te whakatakoto tērā rangi. Ā, he aha i pērā ai? And ka āhua ā, whakaaro koe, oh, ko koekie pea te mea ki te hē. Ia, ko rātou kē pea te ngā mea ki te tika. Heoi, ā, mehemea kāre e tika ana ki te taringa, ka mōhio koe ki te hē. Koia, koia te take i kaha puku te rae o Māmā, nō te mea hoki mai au i te panekiretanga, ka rerekē taku kōrero atu ki a ia. Kaha noa, he kaha, um, taku kī atu, he kaha nōku te kumu mai mum, mum, no, no, no, ehara i te mea nā tātou wēnā kupu, pēnei tā tātou whakahua i tērā momo rerenga kōrero. Te nuinga ka mōhio ki te, ki te chorus, engari kare mōhio ki ngā kupu. Ā, ka waiata ko te chorus anake, hāunga atu, ā, ērā atu o ngā kupu o te waiata. Mōku tonu te tino hapa o ēnei rā ko te whakahua i ngā kupu. Kaha tātai te waiata i te wā haurangi, kare ako tōtika. Ka kōrero mana e ko te kupu ko māna. Atu i ngā kupu ko ngā āringa. Pai ake te tūnoiho ki te waiata Ki te tū reira titiro oh he aha ngā ringa ka hua sēsē nō ngā ngā āringa nē. Ehara nō te iwi e waiata ana te waiata he te hē nō ngā kaiako i akona ai e te waiata. Ahakoa he he hapa paku noa iho engari he rerekē te te te māramatanga o te o te waiata mēnā ka hē te whakatakoto, te whakahua, ka tapepe hoki te reo. Ko te rere o te wairua i roto i ngā waiata nei, he wairua hoki tā te kupu. Ētahi wā ka titiro au me taku mōhio, oh, Kei te ngoikore te wairua o te waiata kei. Kei te ngaungau taringa.
Kai te kaingākau tonu a Ngāti Porou ki ngā waiata o te Pakanga Tuarua. He aha ai ki ō whakaaro? He aha ai? Nō te mea koina anake ngā waiata e mōhio nei ngā tāngata me pē te pareunga te rakuraku toru karaka i te ata i rō wharau e pātia ana. Ki au nei Kei te rata tonu a Ngāti Porou ki ērā tūmomo waiata, nō te mea ka tāia hoki te whakamahi aua waiata mō ēnei kaupapa i tēnei ao tonu. Tuatahi, tuarua, nō te mea kua rongonui ērā kōrero mō te Pakanga Tuarua, ā, mō ngā kaupoi o Te Tai Rāwhiti, mō te Sea Company, ā, ruarua noa iho ngā ngā ikaāwhiro, ngā veterans, i kitea e tōku reanga, engari ngā kōrero i puta mai i taua pakanga, kei te ora rawa atu i roto i ō mātou whatumanawa. Āe. Koinā, koinā ōku tino waiata, tipu mai mātou me ngā waiata rā, ā, e te o Covid tū atu ki a Kahara, nō muri mātou ka ako i te tino tikanga o aua kuru, kupu. O aua kuru, āe, kupu, mm. E waru pea taku pakeke ka whaka, um, ka whakaako mai a Aunty Bab i te, uh, ngā rōngo kino. Nā, i a mātou tamariki anō, we just, ngā rōngo kino, tuki tuki nei. Hoi anō, i nāianei, um, e mārama ana mātou ki aua kupu, ngā rongowh, ā, Kei te rongo tō roto nei. Ngāwari. Tuki, tuki nei. Ka taea te whakaatu, te tikanga o ngā kupu rā. Ko ngā tāngata i haere ki te pakanga tuarua, rātou mā ngā hōia i haere. Te maha o rātou i haere i roto i te 28 nō Ngāti Porou. te maha o rātou, te maha o rātou i, i mate, i whara rānei, ā, i mau heretia rānei nō Ngāti Porou. Kia, kia maumahara hoki tātou ki a rātou. E. Nā te mea hoki, kua taha i taua wā, ka tahanga ngā pae, nā te mea hoki, i ngaro atu o tātou, um, tāne o tātou hoea ki rāwāhi mahue mai ko ngā mōrehu. Ko aua waiata, ā, mēnā ka whakarongo koe ki aua waiata, ko te, ko te rere o, o, o te waiata nō rāwāhi, ko ngā waiata i waiatahia mai, i pureihia mai, mai i rāwāhi, engari ko ngā kupu i tuhia, ā, he kupu Māori. Ngāwari ki te whakarongo, ngāwari i te, kei te mōhio tonu koe i te rere o te, o, o te waiata, anei anō ngā kupu hei, hei uru atu. Āe, kei te, kei te pūmau tonu a Ngāti Porou ki ngā waiata o te pakanga. Nā, ka rangona i ngā hura pohatu, i ngā hui ka whakahaeretia i runga o tātou marae, pēnei te, ngā mārena, ngā. ngā tangihanga ka whakahaerengia, ka waiata tunungia ngā waiata o, o te pakanga tuatahi, tuarua. Tino kaingākau. He aha ai, ko aua waiata o te pakanga tuarua, mōhio whānuitia e te iwi whānui. Ki tāku, ā, i Akiaki a Apirana Ngata kia haere a Tuini Ngāwai ki tōna taha, whai haere i a ia ki ngā, ki ngā hapū, ki ngā hāpori i ngā wā i a ia i ora ai aua waiata, ā, otirā he catchy tune. ngā waiata rā. Kei te kaingākau tonu, heo anō, he reanga kaere tipu i roto i ēnei waiata. Ana ko mātou te reanga i tipu i roto i ērā waiata. Ko rerekē te ao Māori nāianei, ko whai tonu rātou i ō rātou waiata i titohia e rātou, engari ko te raru kē o ēnei waiata, Kaere mau te rangi. I nga wa katoa, ka puta mai he waiata Maori i runga i te whakaaturanga, tere kore mau i te rangi o te waiata. Me hangai tonu ko nga tangata e waiata ana taua waiata ma ratou tonu he waiata. I runga i tērā, kia kare tērā te pai mō tātou te ao Māori. Kare te mahara ki ngā, ki ngā kupu, ki ngā rangi o ngā waiata Māori ki te hie, ki te rongohia e tātou nāianei. Kai te kaingākau a ngā Iceberg kērā waiata engari Me kaua e whakamoea, nō te mea he taonga, he taonga mō ngā pakanga, mō ngā tau ki muru, me mau tonu i ēnei waiata. Engari anō me rapa anō e waiata hou mō tātou, āe, tika hoki. Engari, kei te piki mai ngā tāngata kei a rātou ngā tikanga ki te tito waiata, kei te putaputa mai he waiata hou, engari ko te nuinga me kī mō roto i ngā whakataetae arapera i te matatini.
Mō te āpōpō, he aha ngā momo waiata ka rangona āpōpō, ka kitea rānei i runga i te atamira āpōpō? Ā, ko te tūmanako, ka mau tonu a Ngāti Porou ki tōna anō tāera, kia kaua e hiahia kia pērā ki ērā atu, mā rātou anō, ā rātou kōrero, ō rātou anō waiata, ērā mea, engari, āe, kia mōhio tātou, Ā, ko wai tātou i ahu mai i hea? Āe, koinā. Ko tōku tūmanako mōhio tonu au kāre eke, nō te mea, ā, ko tōku whakaaro kāre ērā whakaaro i te whakaaro a te nuinga. Kei ngāwari te kupu, e mau ai e te kaiwhakarongo, e te kaimātakitaki, engari ko taku, taku mōhio, e, kāre tēnā i te mea paipai ki te, ki te nuinga o, o te motu. pai kē atu ki a rātou ko ngā theses, ko ngā tuhinga roa ki roto i ngā waiata. Ka aroha ki a koutou, mea aroha kē tēnā. Kei ngā kaupapa o te wā, ā, ka met, hei tauira, i ngā tau ka tū ngā, ā, ngā, ngā pōti Mō te Kāwana, koia rā ngā momo waiata ka rongohia. Mate ana te tangata, koia rā ngā waiata ka rongohia, whakamihi atu i a ia. Ngā waiata whakanui i te tangata, i tā rātou ekenga ki taumata. Kei ngā kaupapa o te wā te kawenga
Ngā kaupapa o te wā me pēnei i te waiata a Maimoa kua hōrapa. Mō te reo.
Kao mō te whakamomori. I.
Te mea koia tētahi o ngā kaupapa. Tino kaupapa i wānanga. Kua patua e tātou.
E. Ko te nuinga o ngā waiata, ko ngā kaupapa He mate. Kāre nō tātou kia āta kite te koakoa o te ao Māori. He pouri katoa ngā kaupapa e waiata ana te ao Māori. Me huri rātou ki te whakakoakoa. i a tātou, koirā ōku whakaaro. Pātai pai tēnā, pātai pai. He aha rau te matakite? Hoi nō rā, taku mōhio, ko ngā pātā, ko ngā waiata o ngā rā e heke mai ana, mēnā kei ao, ka hokihoki tonu au ki ngā waiata a ō tātou tīpuna, me ngā waiata hou. Pai tonu ngā waiata hou. Nō te mea e pai ake ngā rangi o ētahi o ngā waiata hou, hoi nō rā, Waiata hia mo nga waiata mo nga wahine, koira nga waiata pai me te mapumapu pia me te mapumapu kuia.
He mea tautoko na te mangai.
Kai Paho.